ya mi amukela eka zangoma village comedy eh, fm eh, laha hi solvhaka tinkingha hi kombela leswaku mi subscribe eka channel ya hina eh hikuva hi ta va yi karhi hi mi ripotela e swilo swo tala hi ta va karhi hi posta ti-video to tala eh subscribani leswaku eh mi nga misi na video na yin'we leyi karhi yi postaka ku sukela sweswi hi ta posta mikarhi hinkwayo eh hi kombela leswaku mi subscribe namuntlha ku na nkingha leyi kulukumba eh leyi eh bava lahawani va nga hi tisela yoho kokwala studio eh hi lava ku ya hi va nyiketa nkarhi wa ku eh va kumeka va hi hlamusela enkingha leyiwani va nga na yoho hi ku enkingha ya voho ya karhata swinene hi nge yi vulavuli kokwala moyeni ni lava leswaku voho va kumeka va yi hlamusela hi ku va hi tsalerile va hi tsalele email eh bava lawani eh va va na va na probleme eh e probleme ya ndyangu wa voho so ni lava ku va ni karhi ni va amukela emoyeni ku ri na vo va kote eku va va va va ti tivisa ku ri vo mani eh ha mi amukela papa mi le moyeni eh hi kombela leswaku mi ti tivisa hayi wa vona mina we nge kuma wa ni vekele tikhamera la u veka ni yintshwa swilo leswi u nga ni vekela swona Ah, eh eh baba eh tikhamera leti hi tirhisa toho musi hi ndlela leyiwani phela hi tirhisa toho hi ndlela leyi a ni a wu fanele u byerile ku ta ni vekele tikhamera ndhawu leyi ka swi wo yini endliwi bari a mi endliwi bari and khamera leti hi tirhisa to hi va mi le mi le moyeni phela i vanhu va le ku mi voneni na twanani twana i ri ni le moyeni ni le moyeni lo tshama na wa swi swa ku ni endle bari eh va le ku mi voneni vanhu emakaya he va vana ni matikhomelo ya kahle nje nje hi ta fambisana kahle kokwana swo swo onhaka hi ho sungula u ni vona ni tikhomile kokwana maripfu nga i ni endle xiphukuphuku maripfu mina loko ni ku tsala na ku hikuva why ndzi kasi wa ndzi veka mi hi tsalerile va ni i tikhamera i tikhamera i timayiki leswi i timayiki leswi hi tirhisa swoho a ni ku mi va yingiseri ku va kota ku va va mi vona loko loko ni ku mi le moyeni i mhaka ku vanhu va le ku mi voneni sweswinyana va le ku hi va le ku hi voneni ene va vonani mara swa ku humelela yini mara hi bava info hayi mina we nge tirhisani so hayi hayi hayi u tlha u ku vona ku voneni eka xipungu vona ku voneni se hi ta tirhisa ku yini swi ri so hi ta tirhisa ku yini a ni ku tirheni na wena mi ta hola a ni ku tirheni me okay mata sa ku ni kombela yi mi endla yini ne hi ku hmm. eximese leta ri nga swi va yingiseri sorry mi ta hi khomela ko va nkinganyana yitsongo leyi nga na yona um na bava lawani vo ka a va koti ku va va twisisa mara ni lava ku va endla ku ri va kota ku va va twisisa ku ri kahlekahle ku le ku humeleleni ka yini so ri mi ta yi khomela vayingiseri eka leswi swi nga endlekanyana katsongo so um bava ma lava ku yi continue kumbe njhani hi ku n'wina mi hi tsalele email ene eh, eku hi tsaleleni ka n'we ka email um mi hi hlamusele leswaku n'we mina nkingha ni nsati wa n'wena so hina hi lave ku ya hi ya solve nkingha leyi mi nga na yona so n'wina kahlekahle um eh, mi lava ku yi tirhise ku eh, xi njhani loko sweswi ri so hi ku sweswi ma-complaina hi swi swilo swi swi tirhisaka laha a hi mi endli bari mi vula ku mi nga ku hi mi endle bari loko se hi veke tikhamera laha ni na nkingha ni na yona nsati wa mehe ni na yona that's why ni ku tsaleriwa a wu za n'wi byela ku ta veke tikhamera laha u lo ni byela ku hi ta va ka tv a wu ni byela okay mhaka ku ri swi endlisa ku yini hi ta kombela ku ri n'wina um sweswinyana hi ta pfumelela nsati wa n'wina ku ri va nghena vo va ta kota ku hlamusela enkingha leyi mi nga na yoho n'wina um ku ri kota va hi solva hina um vayingiseri ni lava ku swi veka kahle ni swi basisa ku ri um ku va munhu a kumeka a ta laha a hi ku hi n'wi endla bari kumbe swin'wana hi lava eku va hi solva eti-problem leti mi nga na tona emakaya tanihiloko hina hina hi lava ku tisa ku rhula so papa vanhu va va swi teka onge hina yo va ku va pontiseni loko va karhi va vona tikhamera ni timayiki leti nga laha ene hi leswi hi tirhisaka swiswoho mi ta hi vonise ku yini n'wina loko hi nga ri na swona eswilo leswiwani na i n'wana wa le ku ni voneni kasi okay sweswinyana um eh, loko ya ha ya eka break vayingiseri loko ya ha ya ka break um hi ta va hi karhi hi pfumelela um eh, makhi vo va nghena E, ivi va tata va ta hi tivisa e, e, e mhaka yikulukumba makhi sweswinyana va ta nghena voho hi ta va karhi va amukela loko hi ha ye eka break hi kombela leswaku mi subscribe u ni yisa ka break ka swi no va xikolweni hi four e-e he vava a swi vuli ku mile xikolweni loko hi ku eka break mara i ta sika i ku humelela yini mara na eka break futhi e-e a hi vuli ku mi ya exikolweni hi vulavula hi swo phela hi le ku broadcasteni hi ndlela leyi i swa ku yiswa sweleswo manje leswi ayi enkulukumba lowa tika a hi amukeleni mhakhe vayingiseri a hi amukeleni mhakhe um